yo abusua ɛnɛ me bɛfaya nti ne ma me kwan kakra na memfaya na abusua ansa na yɛbɛtoa so no nea mesrɛ wo ne sɛ subscribe to your youtube channel no ɛyɛ KC Network. Na asɛm kakra a mewɔ ɛka kyerɛ wo ne sɛ, ɛtɔ da bi wɔ na sɛ wohu sɛ obi te amansan ntentan kɛseɛ no so a, ɛyɛ na nkurɔfo bebree ɛyɛ wɔn adwene sɛ ɛyɛ sika nti. Na abusua ɛnyɛ sika nti, but ɛtɔ da bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛnkasa yɛtumi kreti platform no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nso so ne yɛbɛtumi ɛde achieve anaasɛ yɛde achannel a good cause because Me nom mmienu yɛte ɔman Ghana mu na ɛtɔ da bi a yɛhu sɛ yɛnni akwanya wɔ radio so anaasɛ TV so. Ɛyɛ nnipa kakraa bi na yɛma wɔn ho kwan ma wɔtumi kɔ radio so ne TV so kɔ kasa. Na mpo sɛ yɛbue phone line to mu sɛ yɛnkasa a, me nom mmienu nnipa ahe na wɔtumi fa wɔn phone calls. Nnipa bebree pɛ sɛ wɔfrɛ na wɔkasa nso wɔne nnipa ketewa bi ɛsiane time ne n'asefoɔ nti. Ɛtɔ da bi wɔ so koraa na sɛ yɛma yɛ kwan sɛ yɛn tɛste ne yɛn redi a nnipa bɛyɛ thousand etumi tɛste nso bɛhu ne yɛredi nnipa bɛyɛ five anaasɛ nnipa ketewaa bi test message nti na ɛba saa mmienu mmienu no yɛnya akwanya ɛma yɛadwen anaasɛ yɛadwen kyerɛ enu badwam nti na ɛtɔ da bi wɔ hɔ a ɛsɛ yɛn ankasa nso so ne yɛtumi create platform no na yɛn nso so yɛtumi de kyerɛ yɛadwen ɛno nti na youtube no ɛwɔ hɔ no it, it, it is there for obiara nti ne sɛ nkurɔfoɔ bi take lead na sɛ wɔn ɛpɛ sɛ ɔmo channel a good course a abusua na nsoso no asɔpɔto na ɛnyɛ sika nti na obi te amansan ntetaa kɛseɛ no so ɛyɛ YouTube channel no nti abusua ne a mekyerɛw ne sɛ subscribe hyɛ ɛma afoforɔ nsoso no subscribe na ɔmo nya bi hwɛ na abusua no emu ntrɛ we want to reach so many people na education whatever a yɛbɛhyɛ no obi nsoso no anya so mfasoɔ we can't say much ɛtɔ da bi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ wobɛtumi akasa bɛyɛ one hour nsoso no One hour no obi tumi fa mu common sense bɛyɛ one minute. Ɛyɛ dɛn a objective is achieved because sɛ one minute no onipa no tumi ka nyansasɛm bi to n'aso mu a, obi nso so no atie bɛyɛ thirty seconds, ɔno nso so no anya nyansasɛm despite the fact sɛ wakasa for uh, uh, one hour anaasɛ biribi saa. Ntabusua subscribe subscribe to network no na yɛnkɔ so yɛnidi ɔman Ghana ho nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ɔman no bɛyɛ yie ama me no mmienu. N'abusua ɛnɛ ɛdeɛn na yɛrehwɛ? Yɛrehwɛ the aftermath of the elections, I mean the 2020 elections a ɛdeclare Nana Addo Dankwa Akufo-Addo as the president elect a yɛhu ne sɛ ɛnɛ no NDC foɔ no sɛ ɔmo nte aseɛ ɛsiane sɛ aba no nwiamu kakra aba mu na abusua nwiamu no ɔmo kasa aba mu no deɛ ne obiara nni asɛ because ɛno deɛ ɛyɛ ɔmo adwenkyerɛ Na adeɛ bi a ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛdi ho nkɔmmɔ na yɛhu sɛdeɛ yɛn mpanimfoɔ no, ayɛ a na wɔdwen fa yɛn ho no, ɛno nti na ɛnnɛ me ne wo redi nkɔmmɔ. Na abusua, nea ɛrekɔ so no, yɛhwɛ a saa ara na yɛyɛeɛ ɛyɛ mmerɛ bi a atwam a aborɔfo baa yɛn man mu, ɛyɛ ɔman Ghana. Saa time a wɔbaeɛ a wɔbɛhuu sɛ yɛwɔ gold bebree no, a wɔfrɛ ɔman no Gold Coast no, nea yɛyɛ no, ɛno ara bi na yɛde yɛ aborɔfo no. Ɛsiane sɛ, sɛ wohu oburoni no a, oburoni kɔkɔɔ maakye ɛ, yɛafekyere gɔngɔn kyerɛ sɛ woahu oburoni different color nti no wabrɛ wo ho ase ama no na ɔno nso so de nnaadaa na ɔde ahwe ase ayɛ nna ɛna ɔmo twe yɛ man mu agudeɛ a ɛwɔ ɔman no mu nyinaa ɛfa emu nnipa ɛka ho ɛna ɛnɛ ɔmo de kɔ amanɔne ɛkɔ develop ɔmo kuro mu a ɛnɛ sɛ wohwɛ a African youth Ghana youth a ɛnɛ no yɛbu asorɔkye ɛfa so a nnipa bi risk wɔn nkwa ɛfa ɛkwan bebree so a menu mmienu no yɛnim sɛ ɛyɛ so dangerous for their life nso so no wɔmpɛ sɛ wɔtumi kɔ oburoni kuro mu ɛkɔkɔbɔ ɔbra ɛsiane sɛ yɛn mpanimfoɔ no mpɛn bebree no wɔadi yɛn hwammɔ na hwammɔ no a wɔdi yɛn no da bia nneɛma a nneɛma yɛn ho kwan ɛma wɔdi yɛn hwammɔ ɛsiane sɛ nea yɛde yɛ aborɔfo no wɔnya akwan ɛyɛ yɛn saa no the same thing yɛde yɛ yɛ politicians adɛn nti na meka saa abusua sɛ yɛhwɛ nea ndc foɔ ɛyɛyɛ a ɛɛ me deɛ ɛnyɛ me nwanwa bebree na adeɛ baako a yɛ ha me ne sɛ sɛ yɛtie sɛdeɛ npp foɔ no bi ɛrekasa a megye di sɛ ayɛ a na wɔn werɛ afi nea mmiri bi asi nti ne nea mmiri bi asi no ayɛ a na wɔn werɛ afi Esiane sɛ ayɛ a na wɔbu me ne wɔn mmienu sɛbesɛbesɛbesɛbe ma no da sumina so, wɔbu me ne wɔn mmienu sɛ yɛyɛ agyimifo esiane sɛ yɛnkae nneɛma bi a atwam nti no, esi nnɛ a ne kyerɛ sɛ nea a okita power no oteki advantage no na ɛsɛ sɛ ɔka asɛm no in his favour. N'abusua, me ne wo rebu nkɔmpɔ kakra akɔ yɛn akyi akɔ akɔhwɛ nneɛma bi a esisiiɛ ɛyɛ mmere bi a atwam, yɛhwɛ 2012 ne 2016. na yɛde atoto nea ɛrekɔ so na yɛahwɛ nkurɔfoɔ bi posture the way a nkurɔfoɔ bi ɛrekasa na yɛnhwɛ sɛ kasa no a wɔrekasa no ɛdi mu. Abusua nea ɛdi kan no yɛhwɛ ɛyɛ blame a NPC foɔ ɛde ma the media na abusua ɛyɛ nwanwa bebree ɛsiane sɛ mpɛn bebree a yɛdi elections akyi yɛhu sɛ so many times no media no project the president elect Ɛnyɛ ɔman Ghana nko ara, wohwɛ aman bebree nso a role a media no play no no they don't declare the president as a president elect na mmom no wɔn project as the possible president elect ɛsan figures a wɔn nsa ɛka ɛwɔ wɔn nkurɔfoɔ a wɔto wɔn pete ɛwɔ polling stations no na ayɛ a na ɛyɛ nwanwa sɛ

Ɛtumi kyerɛ sɛ da biara no, ɛsiane sɛ yɛn mpanimfoɔ no nim sɛ sɛbesɛbesɛbe mmienu mmienu yɛn adwene ɛwɔ fam no nti no, wɔn nim sɛ wɔn kaa yɛbɛgye adi, nti na wɔn kaa yɛbɛdi wɔn akyi, nti na yɛ a na wɔn ka saa, nti no sɛ mmienu mmienu, sɛ yɛama yɛn ani anna hɔ ne mpɛn bebree ne yɛbɛka sɛ nea mpanimfoɔ no ɛbɛka no ɛne yɛbɛdi so a, Ɛkyɛ sɛ mpaninfoɔ no still mpɛn bebree no wɔn bɛkɔ so adidi yɛ adwene ho because wɔn hu ne sɛ yɛgu so ɛte colonial era time a abrɔfo no tekii advantage ɛwɔ yɛn so no ɛnɛ wɔn sɔre a wɔn se eh, neocolonialism neocolonialism neocolonialism mfiri baabiara ma yɛ mfiri oburoni hɔ bia ɛma yɛ na mmom sɛ yɛka sɛ neocolonialism a ɛyɛ yɛn leaders no a wɔn di yɛn anim no those people na wɔn atete political parties na wɔn di yɛn anim no Wɔn ankasa na wɔn channel the course of neocolonialism to their advantage na neocolonialism no mfi baabiara ɛma. Abusua biom nso no sɛ wonhwɛ me video no a meyɛɛ no me last video a me uploadu yɛ no a mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo sɛ nea NDC foɔ ɛyɛ no ɛyɛ payback time nti no NPP foɔ supporters no a wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ nea NDC foɔ no yɛ no wɔn nim sɛ ɛnyɛ no nti no time a na nana donom ɛyɛ bi no Ɛno deɛ ɔmo supportoo yɛ. Na NDC foɔ ɛɛyɛ bi around this time no deɛ yɛtumi gyina hɔ with the with the with the boldness sɛ nea ɔmo yɛ no ɛnyɛ. Abusua me ka wɔ me video no me se ɛyɛ pay back time enti no wo hwɛ what is going on a it is a clear replica of what went on in 2012 and even in 2016 Sɛ yɛhwɛ 2012 a time a wɔn declare Mahama as winner no, nea demonstration a NDC foɔ ɛyɛ no, the same demonstration na NPP foɔ ɛyɛɛyɛ. Yɛhu nea ɛsii wɔ circle ɛyɛ ɔbra sport demonstration a NDC foɔ ɛyɛɛyɛ, eh, sorry NPP foɔ ɛyɛɛyɛ. Ɛmaa even Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, he was there to address uh, party supporters a wɔn ahyia wɔ hɔ to the extent sɛ Even NDC supporter bi a na ɔhyɛ NDC ataadeɛ ɛkɔtwaa mu wɔ hɔ no, yɛwɔ ne sekan. Mmienu mmienu megye di sɛ yɛkae paa. Yɛhu demonstrations a NPP foɔ bebree na ɛyɛɛyɛ. Wɔyɛ demonstration ansa na wɔde asɛm no mpo ɛrekɔ court. Na mmienu mmienu megye di sɛ yɛsan kae the famous comment a NDC NPP foɔ ɛpaaseeɛ a wɔkaa sɛ they will make the nation ungovernable. for NDC government as at the time no na yɛ Mahama asɛm wei na ɛfiri NPP foɔ ano ɛbaayɛ nti ne mmienu mmienu yɛ nim nea NPP foɔ ɛyɛ yɛ ɛyɛ 2012 ansa na even at all no wɔde uh, elections wɔde uh, uh, uh, petition no ɛkɔ dan supreme court nti ne nea npp foɔ ndc foɔ ɛyɛ sisi a no sɛ wohwɛ me video na akɔkɔ hɛ meka kyerɛ wo sɛ mahama onim sɛ aba no ɛyɛ 2020 elections no presidential elections no deɛ onim sɛ clearly no wɔn lusu yɛ wagye atum sɛ wotie ne speech ne yie a sɛnea wotie do na nkurɔfoɔ tie donald trump a wɔn ti mi hu sɛ ampa donald trump agye atum sɛ wadi ɛɛ wɔ wɔ ɛɛ biden adi fiti no no it was the same thing tɔn wɔn tie mahama speech ne yie no wohu sɛ the emphasis was on the parliamentary seat. Nti no ohunu sɛ ɛyɛ ɔmo presidential election no deɛ ampa wa wa wa wa lusu though Mahama yɛ adeɛ because yɛhwɛ the vote of six million against nkɔfo bebree koraa no anna anwen ho sɛ Mahama betumi apulu that kind of you know vote a ɛne nana deɛ no ɛyɛ ɔmo nyinaa tumi ɛklɔke ɛyɛ ɛ six million but nea mepɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ nea NDC foɔ ɛyɛ ɛyɛ currently no they just want to pay NPP back wɔretua wɔn ka, ɛyɛ nea wɔde yɛɛ wɔn wɔ 2012 no. Enti no, ɛyɛ NDC, NPP foɔ no a wɔte nkyɛn no a na wɔkasa bebree no, wɔnnim, wɔn, ɛma wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ yɛn werɛ fi, yɛn werɛ mfi yɛ. Enti na ɛyɛ the same thing ɛna wɔyɛ, na ne sɛ only sɛ ɛnɛ no NPP wɔ power ɛna NDC wɔ opposition. Nti wɔn sɛ ɛnɛ kasa no asesa. ɛnɛ no kasa no asesa so ate aseɛ ɛnɛ kasa no asesa wopaa ma yɛnkɔ 2024 na the same thing ɛnsi na aba no nsesa yɛbɛhu npp foɔ posture a wɔn bɛ assume ne yɛhu ndc foɔ nso so posture a wɔn bɛ assume ɛno nti ne mpɛ sɛ mekyerɛw sɛ ayɛ ana yɛ yɛ politicians no wɔn hunu sɛ yɛgye mi ɛsiane sɛ yɛn yɛ supporters no nso so no wɔn ka na yɛdi wɔn akyi wɔn ka ne yɛdi wɔn akyi nkyɛn yɛ bia ɛna aborɔ nyɛ after elections yɛ aborɔ nyɛ ɛkɔ tena tv so Edidi NDC eh, sorry NPP foɔ a wɔn to aba ɛma NPP no odidi wɔn atɛmpɔtɔɔ o deɛ ɛnhwɛ eh, video no kakra. Maame pɛ post wo pɛ onni kwasiato contractfoɔ ayɛ adwuma regional ayɛ adwuma polling stationfoɔ ayɛ adwuma electoral area coordinators ayɛ adwuma wokɔ constituency hɔ a polling station ne constituency executives no wɔn nnuru 600 Basket and brass a ɛkɔ hɔ nom no ebi yɛ ten thousand ebi yɛ sixteen thousand ɛno yɛ regional chairman asɛm ɛna chairman wontumi resign chairman wontumi anyɛ o wo a woka sɛ chairman wontumi resign wo adwuma bɛn na wankasa woyɛ hen hen na wokɔto wɔ abakɔɛ ɛyɛ da woto presidential no wanto parliamentary wo ne chairman wontumi wana onyansa Wo a wotoo presidential na wanto parliamentary a nnɛ Nana Addo ho akyere no no, wo ne Chairman wontumi, hwan na ɛwɔ nyansa? Woto aba ma Nana Addo na ato ma NDC ni, wo nso woyɛ NPP ni. Ɛkyerɛ sɛ kuo no koraa woafiri mu. Afei na wowɔ hɔ a na wɔn afrɛ, enti parliament ɛbɛkɔ yie, ɛbɛkɔ wo maame nkwa no ase. Gyimie gyimie mo de gyimie saa ma gyimie gyimie a NDC gye me nyinaa NPP foɔ sɛ 55 percent mo ka ho gyimie a wɔn gye me kuro ma nyinaa NPP foɔ 55 percent mo ka ho gyimie no dɔɔso wɔto sika tambra so wie a abɛgyina ha afrɛ sɛ ɛkɔ yie wɔpɛmpɛ mpaeɛ sɛ me deɛ. Nti n'abusua sɛ wohwɛ aborɔ nyɛ e video yi a wode hwɛ video no yie sɛ wohwɛ a ahwɛ atɛmdidie a ɔredi npp foɔ supporters na abusua nti ne yɛ na yɛn politicians na ɔmpɛ sɛ ɔmo kyerɛ yɛ sɛ sɛnea ɔmo nya akwanya bɛtena tv so ɛkasa no ɔmo nko ara na ɔmo nim nyansa kyɛ sɛ menu mmienu deɛ sɛbi sɛbi sɛbi yɛ gyimi yɛ nim nyansa anaasɛ sɛn because ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo a wokɔto aba no a wo nyansa mu no woto aba no ma nana adodankwa akufu ado no a wɔn sɛbisɛbi wɔanto ama ɛyi the the the MP no a ogyina wɔ NNPP edi mu no ekyɛ sɛ wɔn soso no sɛbisɛbi sɛbisɛbi ebi abusua afa kyɛ me but ɛsɛ me use word na ɔpɛ sɛ o use no nkyɛ sɛ sɛbisɛbi sɛbi wo a woto saa aba no woyɛ gyimifoɔ but me gye di sɛ wɔn soso a woto saa aba no onyansa mu no wonim deɛ nti a woto saa aba no because wonim sɛ nana baayɛ no nana yɛ wei ne wei ne wei na ɛde ama wo but wohu sɛ Wampi no a woto aba maa no last election year no, ɔbaeɛ no wammɔ bra biara nti this time around no wowo nyansa mu no wonto ma no o. Nso so nea ɛhu sɛdeɛ aborɔnyɛ te TV so ɛredidi wɔn a wɔkɔsaa line. Abusua yɛnhwɛ the risk involved in the midst of coronavirus in the midst of coronavirus a wosɛe wo mmerɛ, wosɛe w'adagyeɛ, ebi obi a ɔte dwa so gyae ne nneɛma tɔn, obi a woyɛ w'ade papa bi no, wagyae adeɛ no nyinaa yɛ, ɛna wakɔ akɔdi line, nnipa abɔ pem, abɔ dɔmpem, abɔ apee so, ne nyinaa no, woyi ne nyinaa to nkyɛn o, ɛna wokɔdii line mu sɛ wokɔ akɔto aba ama party A anaasɛ party B, na wotoo aba no maa party A presidential candidate no, woanto amma party A no ne MP no, nti na borɔnyɛ ɔno ne nyansa mu no, kyerɛ sɛ wo a woyɛɛ saa adeɛ no, sɛbisɛbisɛbi wonni mo nyansa nti ne yɛhu sɛneɛ politicians no wɔn dwen fa yɛn ho ɛno nti ne mekyerɛ wo sɛ yɛama politicians no akwanya wɔn kɔ radio ne tv so ɛkasa me ne wɔn mmienu yɛnni saa akwanya no we don't have that opportunity even when you test your test no yɛn redi even when you call to speak on the phone Yɛn peke wo phone no because yɛ yɛwɔ nkorɔfoɔ a wɔn kasa ma party no obi use phones bɛyɛ ten nti na the same time no onipa baako ɔte faako ɛna ɔfrɛ phones no nyinaa ɛɛfrɛ nti ɔno deɛ baako bɛ go through no wo a woyɛ the ordinary way say no wo deɛ no bɛtena saa nkom nti wonnya akwanya mpo ɛna wayɛ dɛn wo deɛ akasa nti no YouTube no ɛwɔ hɔ ma menu mmienu abusua ɛyɛ free nti na ɛno ara ne sɛ yɛbɛ use no positively yɛn use to communicate Yɛn use so to make demands. Yɛn use so to raise consciousness na yɛn hu sɛ ampa yɛn nso so no yɛanya akwanya wɔ radio anaa TV so but yɛn kasa nso so no yɛ create opportunity ɛma yɛn ho. Enti ne sɛnea yɛn mpanimfoɔ no mpɛn bebree no wɔn nya akwanya wɔn fo sɛ yɛ gyimi no ɛsɛ sɛ yɛ ma wɔn hu sɛ sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi yɛ nyimi yɛ na busua adeɛ baako a mesan pɛ sɛ me ne wo hwɛ ɛyɛ saa dɔnhwere yi ɛyɛ sɛ ɔmo a yɛhwɛ NDC foɔ tam a NDC foɔ elusu election ɛyɛ 2020 asɛm yi a na meka yi na yɛhwɛ a sɛneɛ ɛyɛ Sami Gyamfi ɛne ɔmo a ɔmo aka ɛka kyerɛ nkorɔfoɔ sɛ ɛsi du nkatia nom sɛ supporters ne ɛnti mu street so abusua mi no mmienu yɛhwɛ video no bi but for the for the sake of obi a wanya video no bi anhwɛ no yɛnhwɛ one or two. Twenty, sɛnea mekaeɛ no, mese ɛnɛ mefaya, nti wo deɛ ma me kwan kakra na memfaya, na mmom no make sure sɛ wa subscribe to channel no na wa share ama afoforɔ nso so no anya kwan a subscribe na wɔn ahwɛ bi. Na abusua wohwɛ video no kyɛ sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm, ɛyɛ awerɛhosɛm. Mekae sɛ last last election year NPP supporter bi elusu n'ani olusu n'ani baako ɛma nana adompo ɛkɔkɔsra no nana dɔkɔsra no megye di sɛ ankyɛ ɛne ɛte sɛ saa onipa no a ɔlusuu n'ani no wawu. Sɛ yɛhwɛ nneɛma a akɔ so ɛyɛ 2020 election yi demonstration a, yɛhu nkurɔfoɔ a wɔn awu, wɔn a yɛkyi wɔn tu mu, wɔn a wɔn apirapira ɛne n'asefoɔ, abusua ɛyɛ awerɛho. Na sɛm a mebisa wo ne sɛ, wɔn a wogyina hɔ kaa sɛ hit the street, demonstrate ɛne n'asefoɔ no, where were their families? Wɔn abusua nyɛ dɛn ɛnka ho? wɔn abusua nka ho nso so na wɔaka kyerɛ wɔn mmienu mmienu sɛ yɛn hiti street ɛna mmienu mmienu nso so no sɛbesɛbe esan sɛ yɛadwen yɛn nyansa ɛwɔ fam no nti no ampa ɛne ya hiti street no on their behalf but abusua wo deɛ yɛn hwɛ adeɛ ketewa bi wɔ ha sɛ wo deɛ nyabotere ne yɛn hwɛ adeɛ ketewa bi wɔ ha sɛ hwɛ yɛn members of parliament ɛne yɛn ministers ɛne n'asefoɔ no hwɛ parliament yi current one yi yɛbɛgu no by seventh uh, i mean six january yɛbɛgu no na seventh january ɔma ɔhyɛ in new uh, uh, uh, parliament ɛnso so no obi wɔ hɔ a ɔwɔ hɔ dedaada o wanlusu ne seat obi atena hɔ so many years abusua afe biara saa onipa no ɔgye s gracia Afe biara o onipa no I mean election year biara no saa onipa no ɔgye S gratia. Ɔmo allowances ne n'asefoɔ koraa dɛ yɛnka o because wohwɛ MP foɔ salary a ɛ salaries a yɛde ma wɔn wohwɛ wɔn allowances biribi te sɛ ɛdan allowance biribi te sɛ car allowance obi wɔ hɔ a ɔte akra ɔwɔ dan deda o nso still yɛma ne allowance wɔn a wɔn wɔ hɔ yi MP foɔ obi ayi su car nso still yɛma wɔn car allowance ataade a wɔn hyɛ. atade a wɔhyɛ nso so yɛma wɔn allowance abusua mmienu mmienu even entertainment entertainment allowance nyinaa no wɔn gye bi na mmienu mmienu yɛde yɛn kwan ɛkɔ akɔto hɔ hwɛ ɛnɛ ɛnɛ yɛto aba wie yɛ ne deɛ mpanimfoɔ ahu sɛ sɛ biribi wɔ hɔ a yɛfrɛ no corona nti ne yɛn kɔ so na yɛn take caution against corona but time election ne kɔ so no deɛ obiara fi corona a nipa bɔ dɔmpem ɛpe so most people nipa ne bebree naa without mask nso so na adwene na ama sɛ corona wɔ hɔ obi anyi corona ho nso ɛne na yɛ to aba ne wie yɛ ne deɛ mpanimfo ahu sɛ ampa afei deɛ ma wini ma secure me seat nti corona wɔ hɔ nti mekɔ kɔma speech ne ma ya ya ya ya ya ya bringe up measures a yɛde to hɔ for corona abusua ɔman na ɛwɔ hɔ no it is not about npp o It is not about NDC o, ɔman no yɛ mmienu mmienu dea. Sɛ ɔman no di yie a, ɛno na yɛhwehwɛ. Ɛnyɛ nkurɔfoɔ ketewaa bi. Ɛnyɛ nkurɔfoɔ ketewaa bi o. Mm, ɛnɛ sɛ wohwɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ba a, obiara pɛ sɛ ɔkɔyɛ politician. Obiara pɛ sɛ ɔkɔyɛ politician. obiara o ɛsiane sɛ wɔn ahu sɛ ɛhɔ no adɔre ɛhɔ no adɔre mm adɔre tama npp ewi ni yɛ 2016 wohwɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛrunning around obiara pɛ sɛ ɔkɔ ebie yɛfrɛ ne sɛn ɔkɔ ɔkɔ establish company mm ɛnyɛ companies kyɛsɛ party no aba nti ɔkɔbie ɛyi yɛfrɛ ne sɛn ɛyi company na wɔtumi de agye contract ɛsiane sɛ obiara hu sɛ once wopɛ sɛ woyɛ yie nko adeɛ a bɛyɛ politician ɛhɔ ɛna wobɛnya sika wia ɛhɔ na wobɛnya sika di na ɛwia aka kyerɛ sɛ sika no yɛ dɛ bɛn ɛsua sika no sua o nso so no s gracia wɔn ba bɛkɔ Ɔmba bɛ close parliament yi S Gracia foforo ban akɛseɛ ɛne ɛbɛ carry ɛde ama ɔmo nso no kɔkɔ hwɛ obi obi a wayɛ adwuma for so many years more than thirty years ɔkɔ pension bisa sɛ ahe na yɛde maa no hmm obi ayɛ adwuma o more than thirty years ne sika a yɛde maa no koraa no ɛnu fifty million obi deɛ ɛnu seventy million Wayɛ adwuma more than thirty years. Ne sika ɛnnu fifty million anaasɛ thirty million. Kɔkɔ deɛ kɔ na kɔbisa sɛ meboa a. Nso so no MP aba abɛtena hɔ, mkɔtena parliament yɛɛyɛ yɛɛyɛ every four years yɛkukuru sika bɔ fuu. Apart from salary, those allowances ne n'asefoɔ no, ɔgye, obi wɔ hɔ a wanlusu ne seat. ogu so te hɔ nso so no every four years ɔgye nso so no wobɛgye saa sika no bi a gye sɛ wakɔ retirement retirement ne koraa no gye sɛ wayɛ adwuma over thirty years ansa na wo nsa aka saa sika no nti no koko dɛ de sika no hyɛ wo nsɛm a awerɛhoɔ koraa nti no ɛnkyɛ two years time yɛbɛte na wawu wawu awerɛhoɔ awerɛhoɔ saa kwa Nso so no yɛsɔre a na yɛn yɛn yɛn yɛn politicians akorɔmfoɔ nko ara ne yɛpagya wɔn yɛhɛli wɔn ne yɛdidi wɔn akyi na wɔn apagya wɔn abati abatu abatu abatu te sɛ nea wɔn yɛ biribi ma ɔman Ghana nso so corruption nko ara corruption nko ara obi gye contract na wakɔtɔn ama obi na ɔno nso so de ama obi foforɔ na wogye contract na sɛ ɔtɔn ma obi na ɔde kɔma obi foforɔ a onipa no a wɔkɔ akɔyɛ contract no ɔno mfa so bɛn na ɔbɛnya ntohwɛ a adwuma papa bɛn na ɔbɛyɛ nso so no yɛsɔre a yɛsɔ yɛdi wɔn akyi ne yɛpagyapagya wɔn saa eti na abusua kakra a mede brɛ wo ɛnɛ no ɛno no nea mepɛ sɛ mekyerɛw ne sɛ yɛn mpanimfoɔ no da bi wɔn bu yɛn sɛ yɛn gyimi but sɛ yɛn ankasa yɛn create opportunity no amma yɛn ankasa yɛn ho yɛn create platform amma yɛn ankasa yɛn ho ne yɛn amfa ankasa ama mpanimfoɔ no ehu sɛ afei deɛ yɛn ni ate Afei deɛ yɛn ani ate a, mpɛn bebree no, wɔbɛkɔ so ayɛ yɛn sɛ yɛyɛ agyimifoɔ saa na nea aborɔfo no de yɛɛ yɛn no a ɛno nti na ɛnnɛ wɔn kuro adevelɔpe no, wɔbɛfa Africans bebree ne yɛ gold ne n'asefoɔ de kɔɔyɛ a wɔde akɔ develɔpe wɔn man no. The same thing na ɛnnɛ yɛn mpanimfoɔ no nso so na yɛyɛ leaders no, yɛfrɛ wɔn politicians no, the same thing na ɛnnɛ wɔyɛ yɛn na wɔn nso wɔwia yɛ sika ɛna wɔde develɔpe wɔn families. Nansa yi ara no, yɛhwehwɛhwehwɛ yɛn yɛ boa wo ne nanam social media nansa yi ara sɛ wohwɛ yɛ ayɛ nua baa baako waswitche because no wɔ afa bi na ehu yɛ ne se nansa yi ara no waswitche ɔswitche yɛ pɛ na ehu sɛ ampa wafi aseɛ ɛlanche ɛdan foforɔ bi a ɔno nso pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ne dan foforɔ a wanya a nkurɔfoɔ bi pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ ampa ɔswitche yɛ ɔkɔdii saa party no akyi no ɛna ɛnɛ no wakɔ akɔnya saa dan no but ɛno koraa deɛ yɛmfa nto nkyɛn but baako bi a ɛwɔ hɔ a nansa yi ara ɛba abɔnten a ɛyɛ papa no papa no a ɛbɛyɛɛ popular no yɛhuu sika a ɛyɛ involve ɛyɛ ɛdan like nneɛma a yɛyɛ amanfo yɛ wɔyɛ ma amanfoɔ nti ne wo wode wo nkwa ɛkɔ akɔtwa so o eh wode wo nkwa ɛkɔ akɔtwa so abusua ho sɛ yɛ awerɛho paa wode wo nkwa ɛkɔ akɔtwa so Eh? Na mmom no, nipa no a ɔgada nipa baako mmienu bi fa road no ase fɔ so ɔyɛ campaign ama party no, ɔno deɛ ne bɛyɛ some few minutes no anaasɛ hours no a ɔspende yɛ no, hwɛ ɛdan a yɛakɔkɔtɔ ama saa onipa no, na wo a wode wo nkwa retwa so no, ahe na ɛde maa wo? Enti yɛ a na ɛyɛ awerɛho bebree sɛ nnipa bi tumi de wɔn nkwa twa so yɛ nneɛma wei sei, nanso so no, they don't benefit, nso so ne nyinaa no, Sɛbe, sɛbe, sɛbe, sɛbe, me nu mmienu no, yɛnyene wɔ ho nti na ɛyɛ a na mpanimfoɔ no hu sɛ still yɛyɛ agyimifoɔ nti na still wɔkɔ so take advantage ɛwɔ because yɛyɛ wei sɛ nyinaa na sɛ yɛwie na sɛ yɛkɔ akɔtɔ dan ɛdan pudu ɛdan sika bafuu ɛwɔ ibi no hwɛ baabi a yɛakɔ akɔtɔ dan no da ɛhɔ nko asase koraa yɛahe ɛhɔ ansa na wɔbɛtɔ asase na asase no a watɔ wɔ hɔ no ɛtumi si complete house ɛwɔ baabi foforɔ nti na asase no nko ayɛ adeɛ mua Ansa na ɛdan no a yɛasan asi asi so no bi within the locality no a yɛasi ɛdan no asi so no. Enti na adɛn nti na yɛdi yɛn ho aborɔ saa? Ɛsiane sɛ yɛ woyɛ wei sɛ nyinaa no yɛwie a na wowɔ no yɛtwa wabɔn because mpanimfoɔ mo do elections a ɛna ɔmo nim yɛ yɛto ɔba no wie pe ɔkɔ a ɔma biem enti ne sɛ wɔama biem a ɛkyɛ sɛ adeɛ a woyɛɛyɛ no sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi menu mmienu wowɔ yere wowɔ mma wowɔ abusua wɔ abusua yɛ dɛn ɛhia wo Wowɔ yere, wowɔ mma o, wowɔ abusua, w'abusua hia o. Wɔn hia o paa. Nyɛ sɛ bia wɔn hia wo wo sika na biribi saa but they need your presence. Wo sɛ wobɛtena ase ama wɔn no, they need you. Nso so no hwɛ nea abufusɛm ɛne sɛbe sɛbe sɛbe sɛbe ɛyɛ na wo kan yɛ na ne kan yɛ de nso so hwɛ nea wode wo bra ɛkɔ akɔyɛ. Nso so no mo awie yi Ne yɛhyɛ da kukuru sika puduo, sika gbafuu ne yɛde akɔ akɔtɔ dan ama ɔbaakofoɔ. Ɔbaakofoɔ o, ɛsiane sɛ ɔno yɛ ɔbaa na ɔno ankasa, ɔno ɔbaa no nko ara no, ɛdeɛn na ɔyɛeɛ a wo no wode wo nkwa ɛkɔ akɔtwa so ama saa politician no? Nti nyɛ dɛ, momma yɛnnwen, momma yɛnnwen ne yɛn mpanimfoɔ no nhunu sɛ ampa yɛdwen na yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛmma wɔn mfaeɛ sɛ atosodeɛ, ɛmɛ wɔn, wɔn mfaeɛ sɛ atosodeɛ. Nti n'abusua, menim sɛ nsɛm no bi wɔ hɔ a yɛaka, wo ne me yɛ adwen, ebi wɔ hɔ nso a wo ne me nyɛ adwen, saa na ɛteɛ. na mmom ne nea ɛyɛ no ne nyinaa yɛ for the for ɔman ghana sɛnea ɛbɛyɛ a ɔman ghana bɛtu mpɔn sɛnea ɛbɛyɛ ɔman ghana bɛyiyi sɛnea wo nsoso no mene wo te ɔman ghana mu a yɛn nsoso no yɛni agye na yɛankɔ ankɔfa kwati kwan ankɔ ankɔfa libya ankɔ ankɔpie qatar ne n'asefoɔ ɛnɛ wokɔ qatar kɔhwɛ ne ɛde yɛ ghanafoɔ ɛmaa wokɔ kuwait na asefoɔ akɔhɛ nea ɛde yɛ ghanafoɔ maa kɔ desert ne ti kɔhɛ nea ɛto ghanafoɔ na wɔfiri sɛ nti ne yɛn mpanimfoɔ no ɛyɛ ɔman no yie na ɔbaakofoɔ nkɔka sɛ medeɛ sika no me nko ara medie ne atwopo ne awa ketewa bi ama wo wo abusua no yɛ wa ketewa bi ma wɔ ahe na ɛbɛso nso na ɔmo deɛ na ɔmo agye ne bafuu na ɔbaa no di n'akyi honorable honorable no ayi one city two city one city two city okɔ fie abisa sɛ one city two city na ɔde ma ne yere ne ne ma one city ne two city na ɔde ma ne yere ne ne ma nti abusua menim sɛ wode meyɛ adwene ebi wɔn so ane menya adwene ba saa na ɛteɛ obiara ntumi nkyerɛ n'adwene but ne nyinaa no yɛma no ɛnyɛ the good of ghana nti no abusua subscribe to channel no subscribe to channel no ɛyɛ kc network KC network abusua sɛ na medi kan kaeɛ no ɛnyɛ sika nti na obi te ha sɛ na ɛka sika nko adeɛ a nka yɛatwa so dedaada na mmom no yɛpɛ sɛ yɛ creative platform no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn soso no yɛbɛtumi de communicate yɛ creative opportunity no ama yɛn ho yɛ creative platform ama yɛn ho nea soso no yɛtumi akasa bi nea soso yɛ no aduru bedwom eti na abusua media ne cyprus cyprus cyprus c y p r u s call me cyprus abusua